Hello my wonderful people, welcome back to my channel. Welcome to Sweet Mother Gist TV. I greet you all according to your time. How una dey my ogbongelicious people? How una dey my beautiful people? I greet you all according to your time. Good morning, good afternoon, good evening. according to your location wey you for dey watch dis video from. Abeg if you dey see dis my channel for the very first time, abeg do me a favour by hitting that red subscription button that say subscribe and also on the bell icon, the notification bell so that anytime when I take drop any video kpai-kpai You go receive the alert for your phone. Yes o my wonderful people, my ogbongelicious people. I don come back again with another update. Una know na as e be say na me be the aproko the godmother. Ehen. Be like say this our channel we also change the name o. How many of una dey in support make we change this channel name from sweet mother gist tv to aproko the god mother aproko the god mother tv if una dey in support make una no forget to comment down below make i for know whether we go change the channel name or not

e resemble una understand because lolo talk show Esther talk show hey show show dey the two of them okay my country people wetin dey inside this video wey be say our sister come do today Esther talk show come do am concerning lolo talk show lolo the golden fish Lala ehen una know na as e dey be as dem dey call am ukpesi o ehen so everybody get him own for body everybody get him own name guys name so na him we dey analyse today o our sister wey una dey see for here Esther talk show come come out today come tell all us say All the whole thing wey be say Lolo the golden fish dey do say she know everything as Lolo go take dey call a lot of people for back say make dem no dey view her again e say she don see Lolo talk show e don see him nyash e don see everything wey be say she dey do for her back e say the time wey be say him dey support Lolo small small hmmm e say that time sef ehn e say she no come dey get view again e say but since wey e be say e come do one video e come dey call lolo the ukpe sio the ukpe soko e say na everybody come run again come meet her na now she come start to dey get view again if una no know this our sister page for facebook na jerry wife na im be her facebook page name my country people abeg if una never also follow me for my page sweet mother gist tv ah make na wetin ewe youtube be now na so e still be for page go and like and follow my page support your girl support your sister eh warrior boy otiwayeke

comment section the way wey be say dem take blastalize lolo talk show black and blue for the comment section eh hi na im be hide your face hide your face ye um no be small thing o oya na make we come dey go my country people una know how e dey be so na the title wey be say dem title this video na im be this one o. Wahala be like Esther say Lolo SMGMs dey message people to stop watching her Akure Ologbo junction eeh no be small thing eeh my country people so make we come dey go comment section because this comment section na odukwa hot oresa kpoo hmm eighty two comments na im we get for here o no be small thing o.

Love na only only one red head na im we come get. Una go dey see am for here. Okay my pipu, so make we keep reading dis first comment. E say, “I pity the pipu dat keep her as a friend. Diary completely um enslavely um

that Esther copyright song she use for her birthday. Hmm, they don't bring another one corner. No, our commenter now. If we dey one direction, they go carry us go another one gidigba. No, why they be now? So he come say, hmm, when I said Lolo is not com complaining on that Esther copyright song she used for her birthday. Some of her fake account fans said it was about people putting copyright on Esther's song. See how Lolo is not hmm, worth keeping as a friend. He said, una see as, as Lolo is not worth to keep as a friend okay dem dey talk about esther edokpayi song wey be say people come claim am um so I believe sey a lot of una don hear dat matter so make we dey go na de de third commenter wey we get for here sey e sey na so oo so accusation and um assumption you and your husband sabi lolo first send you to fight for her now um be iwinere you and your husband dey carry if you ask me Hmm, you be mumu. So this very comment go to Esther Talk Show, my people, because me I not get the one when I dey read the join. As the commenters they take put am for here, na so I take dey kaloi for una. Na no na agege a kaloi kaloi. Mm-hmm. So make we dey go another person now. They come react to this very comment. Na see am for there. 18 thumbs up and laugh. and one red head so na person come come out come e come e come um answer this um diamond for here say diamond tell her I do not understand why she and her husband are always blaming and accusing people for their mumu what kind of stupidity kupe is this they are referring to Esther talk show if dem dey refer to lolo talk show I go still let una dey know my people okay so we come get another comment after that one come say she first started fighting for monekia um that one no send you I'm sure she run come dey insult that one abi na lolo send you before

na quarrel she wan carry catch cruise um say quarrel no dress well for that for that show e say lolo say quarrel no dress well for that show wey quarrel do okay um soonest God go shame her so people come react for this very comment o una dey see am. dem come put four thumbs up thumbs up so make we dey go my country people so another person come say everything lolo touch dies lolo is her own enemy she need to get of facebook with all her lies god have a place for all his children but the devil prepare a bed for lolo she live but um di sword and so she shall perish in her e shall perish in hell she do not know di truth to even set her free foolish long mouth woman hey no be small thing dey come also react put for this very comment no be small thing my country people hmm i tell una say this comment section eh E don burst eh na old kwahot eh e over hot my country people don red for lolo so the next comment na for lolo that is why i say e don red for lolo e say lolo call you to lolo call you to fight for her mumu long is take am. Hmm, dis commenter dey refer to Esther talk show. He say Lolo call you to fight for her. Mumu long is take am. Mm-hmm. Then they come react. If you see thumbs up, like wey people put for this video and laugh, hmm, no be small thing o. So the next commenter come say I not double am cause the devil and jealousy spirit in her is just too much. They are referring to Lolo say He said, I don't double am cause the devil and jealousy spirit in her is just too much. He said, devil and jealousy spirit wey dey inside Lolo Talk Show, he said, e too much. So we can't get another commenter for here. Eh? They blastalize and disguagualize Lolo for inside this comment section, my country people. Now, no say, as it take dey here, na so I take dey read am for now. So make we go the next comment say, I do not understand this Iyele, Iyelekute. oh come eh, I do not understand this Iyelekute problem o, hmm, she no get content, no fans, e cannot even talk, okay, e cannot even take a way drunk before insulting people on social media with that her local illiteracy husband, my people what is

Look this local illiteracy husband my people what this baby elephant presenting that a whole SMGM we send message to people not to watch her. Dem dey refer to say wetin Esther Talk Show dey read dey present wey be say The all organic nation that is lolo talk show people come dey tell people say make dem no dey watch her again na im be that comment abeg make we dey go sharparly sharparly no time to check time my people so another commenter you are in pain because you do not have fans hmm who is supporting you that is why you are jealousy so that is Dat comment e come go to Esther Talk Show. So we come get another commenter for here wey come respond to this very comment. Okay, e come say, hmm, she do not have any fans. Instead of her to work on herself, she come and be blaming people and crying on live video. That is for Esther Talk Show. Okay, another commenter come say, you no fit you no fit you no fight for lolo you took advantage of her um you took advantage of her situation at that moment take get viewers um premature Ebue. Ebule. I no know wetin dey write for there. I go dey leave some comment for una for here. Make una for fire down, still read am with me. Okay, make we dey go my people because no time to check time. Make we go to the another of our commenter. Lolo is someone I know reach house. Hmm. Her jealousy on people com compare competing with her do not have part two she just want to have it all aje amasu hey my people i no come know whether na yoruba language na e come be that one my people oh oya na make we dey go no time to check time my country people another person come answer say hmm everywhere calm nora you be mumu sha you don know your family reach house finish na you dey even jealous of the commenters wey dey wey dey this page because you dey think upside down hey make una see fight make una see kwata between commenters my country people hmm una know say according to this issue Esther fans go come comment section come comment While Lolo talk show, fans go also come, even people wey no be fans sef, they will come here, they will come write their own comment, come blastalize anyone at all wey dem know say ehen, una know say hater dey everywhere na. Okay, make we dey go my country people, I swear you are so right, that is that comment wey we read just now, okay, we come get another comment, why una dey always swallow una vomit? Hmm! Kai! Oko o, dis one loud o my pipu o, oko me hmm. Dis comment I dey refer to who una think sey I dey refer to? Comment down below. Hey! Oya na, we come dey go, make we dey go hmm. Na dis Esther come mumu pass for all the Edo live video presenter. Na the person wey help her open Facebook and YouTube channel. na e blame na e he say okay na i blame na e this commenter he say na person wey go help Esther open facebook page he say na e blame o na so this commenter talk for here make i dey explain am to una make una for dey understood understand eh

Hmm only one person na im put red head oh the rest na tonzo dem put hmm so we come get another person Doris say she no see who she wan face again na quarrel na im this old madam dey talk about she no get shame at all person wey she senior old woman dey this commenter dey refer to lolo talk show okay my people make we dey go esther mumu hey people come put laugh dem come still put thumbs up my people i no know whether una dey see am well so another person come come this whole and two mumu sha this woman okay this woman too mumu sha i want to um belong na im dey kpai you dey go so hey na wa o some things wey you see for comment section um you go gbaga you no even wear your slippers sef you go run leave slippers see your ule na ule and na your body wenji no be small thing my people oya na make we dey go we come get another commenter for you come say ha ha ha na we dey run am my people and una go come see They come put one old man picture for here. Make we open the old man na e na a baba ejelejebu. Ijo carry me dey go presido. Wey wan rule una dey carry una dey go waka waka. Ijo no be small thing. Oya na make we dey go. my country people hmm e may i stop am may no come give me uh, this thing copyright hmm? make we dey go make we dey go eh so the next comment come say esther all these lies you are talking against lolo na this best show go go suffer am for long time you have been looking for lolo hmm so dem come still put another person for here whether na Indian man me no come know my people so make we dey go my people na another person come put love love hmm we come get another comment text say Esther how wish lolo go just give you one injection I for too happy ha ha ha. e don red o my pipu no be small tin um we kon still get anoda pesin wey kon ansa dis pesin wey say Esther how wish lolo go just give you one injection I for too happy so nai dey kon ansa dis pesin say you wan make she go lie down for hospital he say weda dis one ret. Make her start down she go like that for hospital. After all, I'll give her that hot injection. Hey, comment us, eh? Hey, una wahala too much, ah. So I can say, na me want, okay. So I can say, Lolon, hmm, Lolon na bad head. Esther, come join our club, Monica New Friends Club. Ewee um that one me no too understand am o. E say make Esther talk show come join their club. E say um okay Lolo na bad head Esther come and join our club Monica new friends club. So Monica get get um new friend club? I be no know o hey this comment section dey sweet sha you dey understand somethings wey e be sey you never know before um. Oya na make we dey go.

I no know wetin this mumu dey present wey person no go ah wey person go dey jealous her hey e say another commenter say why you feel say na lolo dey send people message when you no get content um dey talk zuwo zuwo like okro wey dey draw na bitter na better thing dey sell sef go up grand your speech okay o um my people me i no too too understand that comment o ee so no be small o we come open the comment for here na we come see person wey say na only food for ten people she dey eat daily hey dem come put extra talk show for here when she dey eat my people una dey see this very ew una dey see this very one where dem say na only food for ten people she dey eat daily hey no be small thing o na im dem come carry am start talk show when where she for dey eat dem come carry am come here my country people how una see this matter na. How una see this comment section I dey read dey ask una no dey comment at all una wey dey watch this my video of comment section why una no dey comment make I dey know una opinion whether una like this video wey I dey do or not una like am even though say na yes you all write for comment section I go understand I be coded woman ah ah so make we dey go so another person come say baby elephant lolo call you for phone make you come fight for am eh, hey, e winere okay winere hmm. we can't get another person say but lolo wickedness is clean and clear hey hey hey Espe hmm, the, this one way right i not too know may i spell am for una for read am hmm. s

is wicked nobody can take that from her this commenter dey refer to lolo say but lolo wickedness is clear and clean mm-hmm. okay my people make we still dey go now uh-huh. more dey go more dey go wole wole wole hmm. another commenter come say i'm not lolo fans but esther if you If you take those fake account serious you go end up having many enemy on this Facebook you need to be strong to take any um bullying message when you dey see for inbox okay make we dey go make we dey go wole wole wole wole. um alagba alagba make we dey go we no um we no message her why she go dey lie say lolo na um tell people not to watch her na another person come reply this person because say na at ten tion seeker Okay another person come answer I'm telling you o hmm dem come still come again only to eat ten people food she sabi dem come still put this very picture again my country as we dey talk so um my people commenters still dey comment o hmm okay so now another person come comment for here e come say hey ha ha ha ha another one come say foolishness right up that her choice of eating get lost okay another person say ha ha ha funny you okay another one come say you no sabi anything rest hmm na another commenter come come say big mumu Okay so we have two comment left how una see this comment section today my country people make we read the two comment wey remain make we come dey ready eh to come pack our load come dey go oya na my people so our second to last comment come say but you dey call lolo dey beg her to help you him say but you dey call lolo to You dey call Lolo to dey beg her to help you monetize your Adegbeyeke page. Mm, eh, una hear am so, we dey hear many things for this comment section o, una hear am. Hmm. He say Esther talk show dey call Lolo for back dey beg am say make he come help am monetize her page. My people, I no know that one o. Eh. Hmm. Okay, na na people come react to this very comment o. They come put thumbs up, they come put laugh, they come still put one red head. So make we dey go. Hmm. So come say I uh, can't you take ah can't you talk to Lolo without hmm, mentioning Monica? He say why people no fit talk to Lolo without mentioning Monica name for dis issue wey dey on ground between Lola talk show and Esther talk show. My pipu how una see dis matter my pipu? Me the way wey I see the matter say hmm make dem rest for all those quarrel quarrel and saga and bully wey dey go on for inside social media. Everything wey e be say we need na peace Because we all are brothers and sisters. We be brothers and sisters so mele kenima legberie because wetin people no really know for front be say hmm, like Lolo now, Lolo get children abi? Yes. Esther Top Show get children as well because mama ede no hear gbeva well we no know where our children go for come jam dem go come say dem love each other

peace reign on social media and make una find another content dey create una go see a lot of people dem dey do prank dem dey talk of this election wey dey go on for naija and eh, a lot of things dey wey be say you go fit present no be only saga una understand and me wey dey talk so as una still dey do the saga i go still dey bring this comment section

to support your sister na make you for on that egogo wey dey make gbegen gbegen egogo na the notification belly the notification bell anytime wey be say I take drop new video you go be the first to watch that is why is very important to subscribe subscription na free o and una dey subscribe to our channel na free no dey give us one cent na for una to dey get our alert make una still dey enjoy our gist na make e suppose make una dey subscribe o because a lot of people no understand ah ni do subscribe ni do di go ne no subscription no dey give us money at all only where una for dey give us money na maybe that super chat una go super chat us or that button wey still say thanks una go press am super chat us for there ehen e go give us money and if e be say we dey get many many views like hundred thousand view, fifty thousand view, ten k view um e still dey give us money but we wey be the small youtuber wey no dey get view so we no dey really dey get money so we need una support make una still dey share our video out and if you never follow me for my page follow me for my page because my followers e no many for my page sweet mother gist tv

I no know whether una dey see am. So he say, Did she send you to fight for her? Hmm. Now the uh, now the true, but because of jealousy, you people were hmm, base. E finish. Na so he write am reach my people. So I go dey leave una for here, my country people. Nobody is perfect. Anyhow, when I take read this

a lot of people dey wey be say me I try pass for this reading apart from that one e don tey when I don even read reach na Spanish na I for dey read dey go their school na no na eh I love you all my viewers see you guys on my next one bye